Татарстан җирлегебездә ушбу ислам динең нең чишмәсе чыккан ушбу мөбарәк булган Болгар җирлегебездә бүгенге көндә Фәхрүлгаләм рәхмәт галәмгә рәхмәте җибәрелмеш пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһи вә сәлләм нең ушбу мәүлүд аенда Рабигуль әүвәл аенда ушбу Раббым мөбарәк бәйрәм тантанасына барыбыз да җыелыштык. Раббым Аллам, бүгенге көндә тансыккан күңелләребездән Пигамбәребез Рәсүл Әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә булган бар мәхәббәтебезне, бар аның күркәм, гүзәл булган сыйфатларда холык иясе һәм дә Коръән Кәримнең, йа Раббым, сыйфатына муафикъ булган зат иясе һәм дә галәмнәрдә Я Раббым, мактаулы исем белән шәхес иясе, бүгенге көн без аның да өммәте булырга, аның да, Я Раббым, бар сөннәте сәнниясе белән, Я Раббым, күркәм гамәлләр белән, кешелекле матур сыйфатлар белән, Я Раббым, суарылып, үзебезне, Раббым, чын ислам, әһелләре, пигамбәр өммәте булып, Йа Раббым, ахырзаман өммәтендә дә хәерле өммәт булып яшәүләрне, Раббым, ушбу мөбарәк, догалы мәҗлесләр хөрмәте белән барыбызга насыйп итсәң идең. Ушбу кәлам-ы шәрифеңнән укылган Коръән аятьләр хөрмәтендә, Йа Раббым, галәмгә рәхмәтен җибәрермеш пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең рух шәрифләренә хәер-догалар, сәламнәребез ирешсә иде. Йа Раббым, барчаларыбыздан да догалар белән, Йа Раббым, рухына ирешеп, Йа Раббым, безләрдән изгелекләр булып, безләргә дә аның, Йа Раббым, хәер-дога сы белән, без дә, Йа Раббым, сөекле пигамбәремезнең әһелләреннән булуларыбызны насыйп итсәң идең. Шулай ук Пигамбәребез Рәсүл Әкрәм салләллаһу галәйһи ва сәлләмнең Әһле бәйтенә, сахабәи кирамнәренә һәм шулай ук Адәм галәйһи сәлләмнән башлап безнең Пигамбәребезгә хәтле арада үткән барча пигамбәрләрнең рухларына һәм ба һәм дә иман, ислам үзәрендә дөнья куеп киткән бурла бу Болгар җирлегебездә вафат булмыш бабай-әбиләрнең, әти-әниләребезнең җәмигъ арвахларга да хәер-догалар ирешеп рухлары шат булса иде, я Раббым! Һәм дә шушы. Татарстан Җөмһүриятебезгә Раббың Үзеңнең фазлыңнан бу мөбарәк җә-чара, тантана иштү иештүрүдә безнең җитәкчеләребезнең олы, я Раббым, хезмәтләре белән, ярдәмнәре белән халкыбызның тигез, тыныч һәм дә бер-берләренә дуслык мөнәсәбәтләре белән, өлфәт-мәхәббәт белән хезмәт итеп, тырышып яшәүләре өчен аларның дә олы изгелекләре, хөрмәтендә, Раббым, халык белән бергә, җитәкчеләребез дә бергә яшәп, шушы Татарстан җирлегебезнең дәрәҗәсен үстереп, шушы тынычлыгыбызны саклап, ризыкның да, байлыкның да бәрәкәтен күреп, ике дөньяның рәхәтләренә ирешергә барыбызга насыйп итсәң идең. Шушы җирлегебездә академия, Ислам академиясенең төзелеше белән Эшләр, бу мубарәк эшләр иешеп, Раббым, шушы безнең мөселманнарны берләштерә тергән бөтен Россия мөселманнары, мөфтиләре дә шушы Исламның төп учагы, үзәк Ислам һидәят, я Раббым, нигъмәте булып, шушыннан үзебезгә мәхәббәт нигъмәтен тавып, шушы, Раббым, инде безнең